in mipi a ngaitu nih hna thiang deuh tein an van fian khawhnak ding caah a donghnak bia kan hal duhmi cu tawi fiang tein mi cheukhat nih cun cheuhra cheukhat hi pek a hau ti lo ti a cawnpiaknak a ummi a pe duh lomi zong an um Cheukhat cu atu bantukin zapi zara cu cheuhra cheukhat pek awk a si tiin cheuhra cheukhat bak kan pek. Cun a pathumnak ah a ummi cu Baibal nih New Testament an kan cawnpiak ning dante an bia a huat ning kan hman si cun cheuhra cheukhat hi pek lo ti siloin cheuhra cheukhat ciahciah te zong hi pek ti siloin na sian tawk ti a si tikah hin a tlawm deuh zong kan pek khawh cheuhra cheukhat a tam deuh 5% zong kan pek khawh mah cucu a si New Testament ning ah zeidah a dikmi cawnpiaknak a si timi te kha conclusion ah nangmah zong nih zeitin na pek tawn timi te kha mipi nih kan i fial oh a tuan kan chimmi zong kha kha si le mu le bible ca nih atu i kan van fian khawnak hnga ding caah denomination a dir hnu le denomination lan kha chen hau cu Van hmet ko lo maw? Denomination kan tim sa RC nai thok te te ko se tu ka chim mi kha ma kha RC du lo mi kha da ho Protestant kan chu a chemu le Protestant kan chu mi ni khan kan ma le kan bai lo te kan suai mi se le kan ma le kan bai lo te kan suai mi se le tu na chim ban to khan Bible ning in kan tia chun Paul lam kal tu hna te chan zonga Paul ni zai ti zei man phung phai kan in ser piak na lo ve ti le cu caah cun ka pek awk a si ti zong in pe hlah seh ti sibak ko cu ka ṭawan sawhsawh a si ti si hlah seh ti cun kha ngaihchihnak zong in si hlah seh ti bak si le cu caah cun dawtnak lungthin in ti si le biakam thar vialte cu dawtnak a si caah dawtnak in pek ti ka chimmi si le cu cu atu ka chim bantukin Pathian kan dawt lo ahcun pek a hau lo. Pakhatnak, Pathian a si fak lo. Nangmah le keimah nih kan pek lo zongah Pathian in a duhmi cu dai a tuah khawh tuk. A si fak lo cu Pathian hi kan pek lo ahcun zeidah an ei lai? Kan pek lo zongah an ei ko lai. Pathian si. Dawtnak si Pathian a halmi cu le cucaah cun biakam thar chalah hin dawtnak in an pek e cu a ṭih cia theng thenge tiah a ho hmanh nih kan tlinh lo ti kha phana kan theih ding mi si le a pahnihnak atu da chim bantuk khan le zei ruangah dah laimi hitin kan i cawnpiak a herh tiah cun ha phun dang ka ruah piak lo ten mu kan bia hi duhfa ei kan chim tikah khin pumpak i felter le mi zei rel lo khi a lo tawn le Zeiruangah dah hitin kan i cawnpiak tiah cun zumhnak ah kan ngakchia tuk caah a si. Ngakchia cu rian kan fial i a huam lo ahcun kan vuak lai tiah ṭih hau. Vuak ṭia dawh ka nawl ka ngaih cu ka fapa nih nihin ni Israel mi hna le Laimi nih kan pekmi hi zei ka pek lo ahcun Pathian nih thlawh ka chuah sual hna lo ka pek lo ahcun Pathian i dan a ka tat sual lai ti sawsawh nai kan pek mi cu ngakchia lungput cucun ngakchia cu cek an hau an bom a le min le an hau cucu rian ba tuan ta lo mu thai kan cawk piak lai cucu rian rian ba tuan ta lo phaisa kan then lai cucu ngakchia rian cu cu le ni ni kan pek mi hi zai a le min kan i le mi kan pek lo a cu cek a hau cang a thih in i thih nihin lai min i peknak kong kan i cawnpiak mi hi zeidah si a lem in i lem hmasat duh lo si le
pek lo si le dan an tat hi ti a thit i thit cucaah cun upalung fimi thi kan hau lo lem zo kan hau lo ka fa nih kan ola kan a ka doda su dai kan ola zul ko lai Jesuh na dawt ahcun zei Jesuh nawl na zulh lai cucaah Jesuh nawlbia hi Baibal ca hi caan um lo le va rel te hmanh u biakam thar ah khin zei a ti pakhat le pakhat nan thilrit i sawng u cucu Jesuh Khrih nawlbia nan zulh a si ti cu Jesuh pekmi nawlbia um cu Moses nawlbia si lo cu pakhat le pakhat i daw u cucu Khrih nawlbia nan zulh a si a ti cu pakhat le pakhat nan sual i ngaithiam u cucu Khrih nawlbia nan zulh a si Moses nawlbia ti loin Khrih nawlbia kha tampi a um le cu caah tu ka chimmi cu aho paoh nih kan pek lai kei zong ka pek ko amah belte sinai tlang nawlbia bantukin ṭiṭi chia chia in ka pek khawh lo caah Norway te hna Denmark te hna zongah zei an ti anmah mirang pawl nih chera chekhat an ti lo offering an ti ko an pek khawh za si offering si le a cheu ra cheu kha pek kha a sual lo cucun kan pek tikah hin zeidah kan pek lai ti cun denomination an um caah atu ka chim ka si cu zophei cha dan a um caah na rian cu dei zophei cha nih an tuahmi phung kha na zulh hau Kharson ah ka um caah Kharson phung kha ka zulh ve hau. Bible nih a ti lo, ti Bible kha i chip than ding si ti lo. Dawtnak nei ahcun kan umnak local chat nih an sermi phung te khan do nawl ngai tein kan pek cu ka ti mi si amah belte a pe lo pauh chiat ser phun chun i ṭhi ding si lo pek a thatnak le homani pathian pek ah kan tei lo nak kong kha le cu cah cun ka chim ko phundang a ruah piak lo tein voikhat cu ramdang ah kal le ka tlung ka tlung le rengkun ah operation tuah a hau bian um caah phaisa an neih lo tuk cah ting sawm thum ka bawmh hna cucu a dang ka neih ve lo cah ka cheu hra cheu khat ka pek dingmi chung in si upalung fim kan si hi le kan tlung le ka umnak ka chat ah hin tling tein ka pe kho lo sawm thum ka pek mi kha ka kat ve ko hna ruang ah pathian nih dan a ka tat lai lo zei ruang ah pek pei si cu amah belte cu tam cem cu kan i pe thleng cu ka chat a si ca zei ruang ah dah pathian a ka pek lo vawlei kan nunnak le kan huai ning ah bacterian ah kan i pehtlai lo cu te ka chiat ni ka that ni zongah ka khrihfabu ka local chan nih an ka pehtlaih caah kan i pehtlaihnak cu peknak a si caah bible ning a si e pek a hau ti lo e ti si lo in ti nomani sen na umnak ah na umnak phung te kha zul lo na khrihfabu phung ning te khan pe cu zongah cun farasi lungput in pe hna dawtnak te in pe cucun a hmangtu zong nih kan theih peng dingmi cu hmuh khawhmi building le biakinn lawng te unsa kan pek i kan khrihfabu numei santlai lo hi kan rel lo sual hna ahcun pathian duhmi a si lo hi na theih ko cu te uknak a ṭhami ram poh ahcun kut ke tlamtling lo va vuak cu zeitluk dah a khei sang an na theih ko cu pum tlamtling lo va neih a so cu zeitluk dah a khei sang an uknak a thami ram poah ahcun mi santlai lo poah kha dawt deuh si cu bantukin vancung pennak chung khrihfabu cu vancung pennak muithlam dingah pathin a sermi si caah vancung pennak muithlam a lang dingmi khrihfabu nih hin a pe khomi lawng cawi sang loin a pe kho lomi kha pulpit cungah mifir na si ei ti hlah u timi si pathian in dan an tat lai i ti hlah u a pe kho mi hna nih an pek mi kha pe kho lo te zong hrawm lengmang u cucu neihchiah i hrawm a si Khrihfa ti mi cu ti kha cucu keimah zong nih tu ka chim mi ka si tinghra ka nei i fiang tein tingkhat ka pek ahcun cheu hna cheu khat ka ṭial ve kho a sual lo a caan ah ka min ka min min ṭial an ti sila caan ah ka ṭial a poi lo ṭi ci a si a caan ah tam deuh ka pek khawh caan i voikhat ni kum khat hna tam deuh ka pek khawh si le thawhlawm ka ti zeimaw ti tling lo deuh hna a tling theng lai lo kan ni hna cu a ngah lo te khual kan tlawng mi nih an kan pek kan thun hlan kan man thom ve cu mini thong la thong ruk thong ran kan pek mi chasit kan khum lo te Cucaah khual kan tlawng le thlanihnak kan rau le kan hman ve ko. Ka hong tlung le atangmi lakin chera se kha ka pek ve ko. A a tling lo sala hlai suala ka ti le a chera se kha ka tel tho lom ka ti ko. Le cu ka umnak chan a ka pek ko cu Bible ding le Bible ning lo a si lo. Ka umnak local chat phung kha ka umnak local chan a kum ve ca ka umnak local chan nih an tua mi phung kha ka zul mi sen pa kaman mi sela kai kam ve hawnsaknak an ti sel an kan tuk le e ka umnak pei si ju ka ti le ka pek ve ko cucu bible he ai pe thai ti lo ka umnak phung ka zul si US an um cun US phung ka zul ko kawlrang kum le ka zul ve zo phei chan an um ca zo phei chan an tua mi po kha phun zai lo ten zul ko kei zong ni ka zul ve ko ama belte sinai tlang nol bia bantuk in kan pe lo da ko ti hi chu a pe tu ni kan i fian ok a si ti he bible chon piak ni cha se ka lom